Mela, it-third definition, qiegħda fuq page five, titratta fuq oxidation numbers. Issa, oxidation number hija kelma li qed tirreferi għal charge, alright? So, in the topic of redox, instead of the word charge, we use this fancy word oxidation number. And this definition states li biex ikollok oxidation l-oxidation number jitla', jiġifieri ċ-charge titla' meta jinbidlu minn reactants għal products, filwaqt li reduction tiġri meta ċ-charge tonqos, meta l-oxidation number jinqas, jonqos. Dawn iż-żewġ sentenzi ħa tiktbuhom on page five near the subtitle third definition. Issa, Kif insibu l-oxidation numbers? Hemm tliet regoli. L-ewwel regola tgħid li elements dejjem ikollhom oxidation number ta' zero, charge zero. Fil-fatt anke diġà qed niktbuha di meta nagħmlu half equation. Mela, fil-fatt, meta pereżempju jkolli sodium, calcium, copper, iron, dawn dejjem meta huma elements ħajkunu bi charge ta' zero. L-istess għal nonmetals, dejjem charge ta' żero, u anke diatomic elements, dejjem charge ta' żero. Din suppost diġà konna nafuha. Rule two. Rule two tgħid li meta jkolli ions, l-oxidation number, jiġifieri ċ-charge, issibha mill-periodic table. Metals, iċ-charge tagħhom, l-oxidation number, tagħhom hija equal għall-group number, però bħal ions ta' hydrogen pereżempju u transition metals dawk trid tkun tafha bl-amment, pereżempju ta' zinc plus 2, ta' hydrogen plus 1, silver plus 1, ehm, u ta' non-metals tagħmel 8 minus group number. Issa, it-tielet regola, okay, It states that on page six li the sum of all the oxidation numbers in a compound must add up to zero. Din ħa nkunu qed nużawha meta pereżempju nkunu rridu nsibu charge ta' transition metal in a particular compound. Issa u hekk ħa nuri kif din ir-rule tista' tiġi applikata. Mela, fil-każ ta' sodium chloride. Okay? Mela, aħna nafu r-regola, the sum of the oxidation numbers must add up to zero. So, I wrote this expression here, ON u hekk stands for oxidation number. Oxidation number of sodium plus oxidation number of chlorine must add up to zero. Issa, ins, ehm, I'm going to look at the periodic table to find the oxidation number. Infakkarkom oxidation number hija iċ-charge. U ta' sodium bil-periodic table peress li huwa group 1, iċ-charge hija plus 1. U l-oxidation number ta' chlorine mill-periodic table hija ta' minus 1. So, plus 1 minus 1 li r equal to 0. Issa, meta mbagħad ikolli compound eh, li l-formula tiegħu għandha subscripts, hemmhekk dak l-oxidation number irrid jiġi multiplied by the subscript. Mela, per eżempju, hawnhekk magnesium chloride, l-expression ħad tiġi hekk. Oxidation number of magnesium plus oxidation number of chlorine but times 2 minħabba dak il-subscript is equal to 0 ta' magnesium plus 2 mill-periodic table u dil-biċċa ta' chlorine għamilt minus 1 times 2 allura jiġi minus 2 and you're seeing that they are equal and opposite. Issa, This rule will help us work out the oxidation number for an element for example which has variable valency. Sa ħa nsibu l-oxidation number ta' sulphur hawnhekk. U meta ma nkunux nafuh dak l-oxidation number meta ikun qed isaqsina għalih, Ħa ndawruha di, qisha alġebra. Nagħmel il-expression kif tgħallimna l-ewwel. Mela f'dan il-każ ġol-compound qed nara sulphur u oxygen. Mela, all those oxidation numbers must add up to zero. Sulphur hemm wieħed, so oxidation number of sulphur, mhux qed nagħmlu multiplied by xejn, plus oxygens hemm tnejn, so oxidation number of oxygen, times two, twice, they must add up to zero. F'dil-question partikolari qed ssaqsini biex insib l-oxidation number ta' sulphur. Ma nafux, mela ħa nagħmlu, ħa nirrappreżentah b'X, kif nagħmlu s-soltu fil-mezz. Ta' oxygen l-oxidation number huwa minus two, so mbagħad dak irrid nagħmlu times two minħabba dak is-subscript, two times minus two. 0 X = +4 Mela hawnhekk dak kien -4 u issa ġibtu n-naħa l-oħra b'hekk ġie +4. Ehm oħra Ħa nsib l-oxidation number ta' sulphur ġo ehm sulphuric acid. Mela, nagħmlu l-expression bħal ma tgħallimna Hydrogens hemm tnejn, so oxidation number of hydrogen times two. Sulfur ma nafux imma hemm wieħed, skużawni, oxidation number of sulfur, u oxygen hemm erba', so oxidation number of oxygen times four equal zero. Mela, hydrogen plus one, imma hemm tnejn, so plus one times two, jiġi positive ta' two, ta' sulfur irrid insibu, mela ħa nirrappreżentah b'X. Issa, il-parti ta' l-oxygen. Parti ta' oxygen hemm minus two, l-oxidation number ta' oxygen, imma hemm erbgħa, so minus two times four, li jiġi Majna Sejd. U mbagħad kull ma rrid nagħmel ex subject of the formula. So, il-8 kien negative ġibtu n-naħa l-oħra u ġie positive. U l-plus 2 jekk immorru n-naħa l-oħra jiġi negative. So the final answer is plus 6. Now, there are some exceptions, oxygen dejjem nuħduh li għandu oxidation number ta' minus 2, ħlief ġo peroxide, fejn hemmhekk jekk taraw in-noti ġo peroxide tuħduh bl-oxidation number ta' minus 1. Hydrogen dejjem nieħduh bil-oxidation number ta' plus 1 ħlief ġo methyl hydrides fejn hemmhekk tieħdu bl-oxidation number ta' minus 1. Okay? Eh, daw ma tantx joħorġu imma l-oxidation, l-exceptions imma jien għantikom kollox just to be covered. Issa, fuq il-noti għandkom exercise fuq page 7 fejħa tkunu qed issibu eh, l-oxidation numbers. Issa, mela, infakkarkom qabel tibdew, oxidation number is only for one um, ion. jew element, jiġifieri ma tridx tagħti the total charge of the cations, pereżempju, issa nispjegalkom fejn, għal x'qed nirreferi. Mela, lithium chloride, mela you find dan huwa compound, mela kull ma trid tagħmel biex insibu l-oxidation number ta' lithium tfittex il-lithium fil-periodic table u tara x'charge għandu, plus one. Issa, ħa nsibu l-oxidation number ta' sodium ġo sodium carbonate. So, carbonate, right, għandu charge ta' minus 2 u hemm żewġ sodiums li f'daqqa għandhom charge ta' plus 2, imma wieħed għandu charge ta' plus 1. Tista' tieħu short cut għaliha di u kemm taqbad tfittex is-sodium ġol-periodic table, għandu charge ta' plus 1. Magnesium in magnesium oxide, you just look up the charge of magnesium plus 2. Issa, iron chloride. Mela, iron ma nistgħux insibuh fil-periodic table, allura rridu naħdmu naqra l-formula backwards. Chlorines hemm tnej, Kull klorin għandu ċarġ ta' minus one. F'daqqa għandhom ċarġ ta' minus two, mela ion għandu equal and opposite charge, plus two. Calcium sulfate, kemm infittex il-calcium fil-periodic table, plus two. Calcium oxide, nerġa' nfittex il-calcium, plus two. Issa, carbon monoxide. Mela, oxygen għandu ċarġ ta' minus two. mela carbon irid ikollu completely the opposite charge, plus 2. Carbon dioxide issa, oxygen żemm 2. Kull oxygen għandu charge ta' minus 2. F'daqqa jridu jiġu minus 4 iċ-charge, u hemmhekk carbon irid ikollu completely the opposite charge, plus 4. sulphur in sulphur dioxide, għandi żewġ oxygens minus 2 il wieħed f'daqqa mela jiġu minus 4 mela sulphur equilant opposite jiġi plus 4. Klorin, kemm naqbad u nfittxu fil-periodic table, minus 1. Iron sulphite, mela sulphite

Eehh dak hemm żball żgħir ta' hemmhekk plus five please. Issa hemm manganese oxide, mela oxygens hemm tnejn, kull oxygen għandu minus two, so f'daqqa minus four, mela manganese irid ikollu equal and opposite, plus four. Issa, KMNO4, Mela, di ma nistax noqgħod naħdimha bil-balance of charge method tal-KMNO4 għax hemm iktar minn żewġ elements. Mela, f'dan il-każ tal-KMNO4 irrid nuża l-algebra u nagħmel dik l-expression tal-oxidation numbers u ħa tiġi hekk, oxidation number of potassium plus oxidation number of manganese minn dawn it-tnejn b'wieħed, mela mhux qed nagħmel times quddiem, u ta' oxygen hemm erbgħa, b'hekk times four, u mbagħad l-oxidation number ta' oxygen b'kollox dawn it-tlieta, they must add up to zero. Mela, oxidation number of potassium, I look it up from the periodic table, it's plus one,

Allura the answer is plus 7. Dan il-working ħa tikkupjawh fl-empty box on page 7. Issa, l-aħħar ħaġa, fil-każ ta' hydrides, in methyl hydrides hydrogen għandu charge ta' minus 1. Ok, that was one of the exceptions. Now, we're going to move on. Issa, mela, aħna għadna fil-bidu tat-tielet definition li meta jkollna oxidation, l-oxidation number jitla', u meta jkollna reduction, l-oxidation number jinżel. Issa, dawn ir-rules ta' tal-oxidation numbers tal meta jkun hemm oxidation jitla' u meta jkun hemm reduction jonqos. Ħa nużawhom għal exercise 2 biex insibu what is being oxidised and what is being reduced. F'dan l-exercise qed isaqsina biss għal what is oxidised imma anka tista' tużhom għal what is reduced. Ehm, allura basically biex nara what is oxidized irrid nara il min qed jiżdiedlu iċ-charge. U ħanibda. Mela, magnesium fil-bidu huwa element. Mela hemmhekk għandu charge ta' 0, oxidation number ta' 0. Fl-aħħar, magnesium huwa compound, mela għandu oxidation number li hija equal għal plus two. Alright? Għax magnesium huwa group two. Mela, minn zero għal plus two, l-oxidation number qed jiżdied, allura nista' ngħid li magnesium is being oxidized. Mela this is the answer, magnesium is being oxidized u r-raġuni hija li qed jitla' l-oxidation number minn 0 għal plus 2. B. Using oxidation numbers u ħa nużaw għal din l-equation ta' magnesium plus hydrochloric acid. Fil-bidu Magnesium għandu ċarġ ta' żero għax huwa element, u fl-aħħar għandu ċarġ ta' plus two. Telgħat iċ-ċarġ, mela oxidized. Ehm, mela again the same answer, magnesium is oxidized għax l-oxidation number qed jitla'. Issa għalfejn hydrogen ma kienx tajjeb? Għax hydrogen fil-bidu huwa compound għandu ċarġ ta' plus one u fl-aħħar huwa element għandu ċarġ ta' żero, nieżla ċ-ċarġ ta' hydrogen, allura hydrogen f'dak il-każ qed jiġi reduced. Letter C. We need to find what is oxidized. Mela, ħanħarsu naqra, ara, ħananalizzaw naqra. Zinc huwa compound mela għandu charge ta' plus two hemmhekk u hawnhekk huwa element mela għandu charge ta' zero. Mela fil-każ taż-żink nieżla ċ-charge mela kieku żink nista' ngħid li qed jiġi reduced imma fil-question mhux qed isaqsina min qed jiġi reduced qed isaqsina min qed jiġi oxidised jiġifieri i have to see an increase in the oxidation number. Carbon huwa element fil-bidu mela ċarġ ta' zero u fl-aħħar huwa compound għandu ċarġ ta' plus two għax oxygen minus two mela carbon plus two so the answer is carbon is oxidised minħabba li hemm increase in oxidation number. Tista' tgħid ukoll fil-każ ta' carbon oxidised għax hemm gain of oxygen imma aħna qed nippruvaw li hawnhekk nużaw biss il-tielet definition. Issa, hawnhekk għandna displacement reaction. Klorin fil-bidu huwa element mela ċarġ ta' zero u hawnhekk huwa compound mela għandu ċarġ ta' minus one. Klorin qed jiġi reduced għax iċ-ċarġ qed tonqos. Okay? But the question asked us to write what is being oxidized. Mela ħa nanalizza l-bromin. Bromin huwa compound, minus one, u hawnhekk huwa element, zero, tiela' ċ-charge ta' bromin, mela hemmhekk bromin ġie oxidized. This is the answer. Okay? Letter E. Lead hawnhekk huwa compound għandu charge ta' plus two u hawnhekk element, zero, mela qed tonqoslu, mela lead reduced. Hydrogen hawnhekk huwa element għandu charge ta' zero u hawnhekk huwa compound għandu charge ta' plus one, mela hydrogen is being, yes, definitely, oxidized. Tista' tgħid anke hydrogen is gaining oxygen. Ok? Kieku ħallin, kieku qed taħallikom liberi ta' x'raġuni tista' tuża. Now, we're going to turn the page to page 8. Okay? Issa, l-ewwel parti ta' page 8 kienet fuq li ma tistax tuża pereżempju l-ewwel definition jekk ma jkunx hemm hydrogen jew oxygen fl-equation. So dik diġa għamilnieha. Issa ħa mmorru għal chlorine acting as an oxidizing agent u redox reactions of halogens. Okay? Mela, basically fil- fil-displacement reactions, right, dawn id-displacement reactions meta a more reactive halogen takes the place of a less reactive halogen, dawn ir-reactions ta' displacement nistgħu ngħidu wkoll li huma redox reactions. Għalfejn? Mela, ħa naraw wieħed li qed jiġi reduced u wieħed li qed jiġi oxidized. Jekk inħarsu lejn klorin, klorin fil-bidu huwa element. Fl-aħħar klorin huwa compound mela għandu charge u ċ-charge hija ta' minus one. L-oxidation numbers ta' klorin sejrin minn zero Għal minus one. Mela qed jonqos. Ehm, Fil-fatt nista' ngħid li ehm, klorin qed jiġi reduced. Bromin, iċ-charge tiegħu qed tmur minn minus one għax huwa compound għal zero, so tiela', allura nista' ngħid li bromin qed jiġi oxidized. Issa, F'din it-tip ta' reaction, klorin qed jaġixxi bħala l-oxidizing agent minħabba li qed jaġixxi bħala electron acceptor. Din l-istess ħaġa, alright, dissection please obtaining bromine

fejn ħa naraw sulphur dioxide jirreactja ma' potassium dichromate and in order for it to act as a reducing agent jiġifieri ċ-charge tal-chromium ħa narawha tonqos and we need to work out the charge of chromium over here in potassium dichromate and then we're going to work out the charge of chromium at the end in chromium sulphate. Now, issa, attenzjoni minħabba li chromium huwa transition element, allura mhijiex daqshekk straightforward u taqbad u ssib iċ-charge mill-periodic table. Fl-ewwel waħda peress li hemm iktar il-potassium, il-chromium u l-oxygen, biex insibu l-charge jew oxidation number ta' chromium irridu naħdmu bl-algebra. Fit-tieni waħda m'hemmx għalfejn għax ta' sulphate nafuha ċ-charge, minus 2. Na. So, over here I'm going to show you how to work out the charge of chromium in K2CR2O7. This is similar how um, ta' kif ħdimna iċ-charge ta' manganese fil-KMNO4 bl-algebra. U ħanamlu eh, l-expression, alright, um, oxidation number of potassium twice, għax hemm 2.

Mela, oxidation number of potassium mill-periodic table huwa plus one, imma mbagħad irrid nagħmel times two. Il-chromium l-unknown għandi tnej allura 2x u ta' oxygen hija minus 2 charge imma irrid nagħmel times 7 so minus 2 times 7 jiġi minus 14. Then

Mela, f'dak il-plus six hija ċ-charge ta' chromium ġo potassium dichromate. Ħa tiktbuh, ħa tagħmlu plus six please kif għamilt jiena. Ħa tiktbu ċ-charge ta' chromium hemmhekk. Issa, meta chromium ikollu charge ta' plus six, il-kulur tiegħu jkun orange. Write down the colour please in the app in the box u l-working ukoll għamluh in the appropriate box li kont qed nispjega l-ewwel. Ma nafx jekk tiftakru dan il-compound potassium dichromate konna użejnieh fil-volcano experiment in form 3. Okay? Issa chromium fl-equation ħa jinbidel ġo chromium sulfate. And for this case, we don't need to do the algebra because we know the charge of sulfates. Sulfates hemm tlieta f'dan il-każ kif qed naraw hawnhekk. Allura total charge, total negative charge hija ta' minus 6 u chromiums hemm tnej. Allura together they must have a charge of plus 6. Allura individually ħa jkollhom plus 3 charge. All right, sixth division by two. Allura hemmhekk sibna li chromium għandu charge ta' plus 3. So the charge is decreasing, allura sulfur dioxide is acting as a reducing agent. Mela, di l-equation, memx għalfej tkun tafa bl-amment, imma trid tkun kapaċi biex issib iċ-charges tal-chromium kemm meta jkollok bżonn l-algebra u anke meta ma jkollokx bżonn. U trid tkun kapaċi wkoll tagħraf li l-chromium qed jiġi reduced minħabba li qed tonqoslu ċ-charge. Issa, il-working tal kif sibna ċ-charge ta' chromium bil-plus 3, please dik ħa tiktibha fil-tieni kaxxa, u meta chromium ikollu charge ta' plus 3 il-kulur tal-compounds tiegħu jkunu green and fill in the colour please as well. Issa, it-tieni reaction ta' sulphur dioxide fejn qed jaġixxi bħala reducing agent hija ma' potassium permanganate. U aħna ħa nsibu ċ-charge ta' manganese hawnhekk fil-bidu u ċ-charge ta' manganese fil-product. Il-manganese again huwa transition element, mela mhux daqshekk straightforward li nsibuha mill-periodic table iċ-charge. Fl-ewwel każ ħa jkollna bżonn noqogħdu naħdmu bl-algebra, imma fit-tieni każ naf iċ-charge ta' sulfate, so hemmhekk m'hemmx għalfejn. Issa, biex issib iċ-charge ta' manganese fil-KMnO4 dija kif għamilna

ta' oxygen hija minus two imma rrid nagħmel times four. Minus two times four li jiġi minus eight u nġib x subject of the formula li jiġi plus seven. Now, and write the plus seven underneath the equation u l-working please li bdejt nispjega l-ewwel dak irid jiġi in the appropriate box. Issa, meta manganese compounds ikollhom ċarġ ta' plus 7, il-kulur li jkollhom huwa ta' purple, a beautiful purple colour. Il-kulur please ukoll imlewh ġol appropriate box. Now, Manganese, ġo manganese sulfate, m'hemmx għalfejn noqogħdu nagħmlu l-algebra. Naf iċ-charge ta' sulfate hija minus two, manganese hemm waħda, mela manganese ħa jkollu completely the opposite charge, plus two. U plus two iktbuh ukoll taħt l-equation. All right, mela imlew dan il-working fil-box u anke plastu taħt MnSO4 u manganese compounds biċ-ċarġ ta' plastu għandhom kulur colourless in solution, għalkemm il-powder qed jidher abjad imma when you dissolve them in water they appear to be colourless. Hawnhekk sulphur dioxide ukoll qed jaġixxi bħala reducing agent minħabba li qed jirreduċi l-manganese minn charge ta' plus seven għal plus two. Okay? Um, and that's all for this topic. Thank you.